Sitial technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atutan video ah van chim ka duhmi cu hika in nan van hmuhmi cycle battery kong te hi a si. Le cycle battery hi ahopaoh nih kan cawk tawn ciomi a si ko. Sihmanhsehlaw a hlan lio i Cycle battery a um tuning le atutan ah cycle battery an van chuah than cangmi ah ai dannak te khi a ummi um cucu tutan ah siaring tuah ka van in duh hna i cucu zeidah ai dannak bik si kan ti si ahcun a hlan ahcun cycle battery kan cawk tik ahkhin a chung ah anmah nih a sertu nih Acid khi a za lak in an rak chiah cia tawn. Lam a cucu nan theih cio la tiin ka ruah. Le rawn ṭhan hau ti loin mah khakha cycle ah direct in bunh khawh in hman khawh colh kha rak si. Sihmanhsehlaw tu hnu ahcun mah kha cycle battery te kha a chungah acid rawn cia in an chia ti lo. Rawn lo khin an chiah. Lam a khakha hika hin lailei nih kan cawk tikah kan na palh tawn. A ruak kan thei lo. A hlan bantuk khin kan ruah tawn le khakha khatekhan direct in kan hman i silosile kan tun tikah khan makha cycle battery te zaangte in caan sau hman loin an kan rawh tak tawn. Hika zawn ah ca an ṭialmi te hi chikkhatte kan van zoh ta tuah hna lai i a sen le a eng le a piayawng te khin an langhter i mah cazawn ahcun zeidah a langhter kan ti si ahcun a sen zawn te a langhtermi cu Makhabatthi kha volh hleihnih le datam ah pali, ṭhual holh datam ah pali a si si ahcun a phak si ahcun kha tun a hau cang. Tun hrim a hau ti kha langhter. Cun ṭhual puanh five in ṭhual puanh seven karlak um si si ahcun a pih a za tinak kha si. Cun ṭhual puanh eight in tahṭhin puanh ṭhu volh tiang fak si ahcun mah khakha tun a hau ti lo, khatekhan tun lo in chiah khawh a si tinak kha hika tihin a langhter duhmi si. Le cucaah cun hika zawn ah tangah a tung tiah ca van ṭialmi cu na hman hlanah mah na biathi te kha volh na tah ta lai ti khi si. Le cucaah atu ah hin volh kan van tah ta hmanh hna lai i volh tahnak ding caah hika hin multimeter timi te khi a hau. Le maka multimeter te kha kan hman hna lai i maka multimeter te ah hin hika hin biathi timi tein ai ṭialmi te um i biathi hi mahit biathi hi ṭhual holh a si caah maka te kha ṭhual holh ah kan van chiahpiak lai. Cungka hin a sen le nak te khan palat lam in kha ṭha tein palh loin kan van ṭahpiak la. Hika hin kan van zoh sisi ahcun ṭhualpuan seven a si. Le cucaah cun hika a cang ning tein kan chim si ahcun a pih tinak kha si. Le sihmanhsehlaw hika a tang tiang zeitindah ca ṭial rih kan ti si ahcun Acid kha a zatnak in nangmah nih nai rawn chap la ti kha si. Le cucaah cun anmah hrimhrim nih kaa hin ca an ṭialmi kha a um. Le cun hika tihin open, delete here tiah a ṭial i hmiahte a piah. Le khi hmiahte a piahnak lei kap tiah khin hite hi hite khin van ṭhawnpiak si. Hite khin van dawhpiak in mah hnu hite khi a chin te khi plastic te khi chin te phawng in hika tiang khin Sarin te khin acid kha dawp in kaa tiin acid te kha rawn thluahmah in hika a khat tiang kha rawn i mah hnuah khan tun ṭhan ta ding kha haumi kha si. Cucaah cun acid rawn ning kha cu kan thiam ko lai caah ka van hmuhsak ti hna lai lo i a biapi bik cu mah hi batṭi hi kan cawk tikah acid a rak um tawnmi kha a um bal ti lo. A um ti lo caah acid rawn ta a hau timi te kha tutan video ah a biapi bik in van chim ka duhmi kha a si. Video zohtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka nei. Bye bye.